Vafilipi ku avanyisa ka vumunhu. Hikokwalaho vamakwerhu, n'wina lava ndzi mi rhandzaka ni ku navela ku mi vona, n'wina lava mi nga ku tsaka ka mina ni harhi ya nhloko ya mina, yimani mi tiyile eHosini hi mukhuva wolowo, varhandziwa vanga. Ndzi khongotela Efodiya, ndzi khongotela na Sintika, leswaku leswi va nga va hosi, va fanele ku twanana. Ndza ku kombela na wena mutirhikulorhi la tshembekaka, pfuna vamanana lava. Va ndzi seketerile swinene entirhweni wa evhangeli, va ri na Clemento ni vatirhikulorhi lavan'wana lava mavito ya vona ma tsariweke ebukwini ya vutomi. Titsakeleni eHosini masiku hinkwawo. Ndzi tlhela ndzi vurisa sweswo ndzi ri, Titsakeleni. Vunene bya n'wina a byi tiviwe hi vanhu hinkwavo. Hosi yi le kusuhi. Mi nga vileli ha nchumu, kambe etimhakeni hinkwato khongelani, mi tivisa Xikwembu leswi mi swi pfumalaka, mi kombela mi ri karhi mi khensa, kutani ku rhula ka Xikwembu loku tlulaka ku twisisa hinkwako ku ta hlayisa timbilu ta n'wina ni mianakanyo ya n'wina eka Kreste Yesu. Eku heteleleni vamakwerhu, hinkwaswo leswi nga ntiyiso, hinkwaswo leswi chavisekaka, hinkwaswo leswi lulameke, hinkwaswo leswi tengeke, hinkwaswo leswi tsakisaka, hinkwaswo leswi khensekaka, ni loko ku ri ni swin'wana leswi nga ni vunene kumbe ku dzuneka, swilo leswi hinkwaswo tshamani mi ri karhi mi swi anakanya. leswi mi swi dyondzeke ni ku swi kuma, leswi mi swi tweke ni ku swi vona eka mina, swi endleni, kutani Xikwembu xa ku rhula xi ta va na n'wina. Ndzi tsakisiwile ngopfu eHosini hi mhaka ya leswi. Endzhaku ka nkarhi lowo leha, mi pfuxete torha ra n'wina ra ku ndzi pfuna. Torha leri a mi ri na rona hakunene, ntsena a mi ri hava ndlela yo ndzi komba rona. A ndzi vuli sweswo hi ku titwa ndzi ri mupfumari, hikuva ndzi dyondzile ku kolwa hi leswi ndzi tikumaka ndzi ri ka swona. Ndzi tiva vusweti, ndzi tiva ni ku taleriwa. Hinkwako, eminkarhini hinkwayo, ndzi dyondzile xihundla xa ku amukela ku taleriwa ni ndlala, ndzalo ni vusiwana ndzi nga vileli. Ndzi nga endla hinkwaswo hi matimba ya loyi a ndzi tiyisaka. Hambi swi ri tano, mi endlile hi tintswalo loko mi ndzi pfunile ku byarha maxangu ya mina. N'wina Vafilipiya, ma swi tiva hi n'wexe leswaku emasungulweni ya ntirho wa evhangeli, loko ndzi sukile eMakedoniya, a ku vanga na kereke ni yin'we leyi nga pfunana na mina, handle ka n'wina ntsena. Hi vile xilo xin'we endzalweni ni le ku lahlekeriweni. Hikuva, hambi ku ri le Tesalonika, Mi ndzi rhumerile swo ndzi pfuna eka leswi a ndzi swi pfumala, naswona ku nga ri kan'we ntsena. A hi leswaku ndzi lava ku kuma tinyiko, kambe ndzi lava leswaku n'wina mi kuma mihandzu leyi yi nga ta andza yi mi twarisa. Ndzi kumile hakelo hinkwayo, ni ku tlula. Ndzi ni leswo tala, hikuva Epafrodita u ndzi tisele tinyiko leti humaka eka n'wina. Tinyiko leti ti fana ni gandzelo ra risuna leri amukelekaka eka Xikwembu ri xi tsakisa. Kutani Xikwembu xa mina xi ta mi nyika hi ntalo hinkwaswo leswi mi swi pfumalaka, hi ku ya hi rifuwo ra xona ni ku dzuneka ka xona eka Kreste Yesu. Eka Xikwembu Tata wa hina, A ku ve ku dzuneka hi masiku ni masiku. Amen. Rungulani vahlawuriwa lava nga ka Kreste Yesu. Vamakwerhu lava ndzi nga na vona haleno va mi rungula. Vahlawuriwa hinkwavo va mi rungula, ngopfu va muti wa Khezari. Tintswalo ta Hosi Yesu Kreste a ti ve ni mimoya ya n'wina.